א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין דעם ערשטן מאמר וואס דער רבי האט געזאגט י ט שבט תשפ ד בשעת מקבל זיין אפיציעל די נשיאות, געווארן דער זיבעטער רבי, מען האט אנגעהויבן די דור השביעי, און די מאמר וואס הייבט זיך אן בוסי לגני, ביי די ענד פון די מאמר האט דער רבי פארציילט עטליכע מעשות פון די רביים וואס האבן ארויסגעברענגט די ענין פון אהבת ישראל. די מעשה וואס ער האט פארציילט וועגן דער אלטער רבי, ס'איז אמאל געווען אז דער אלטער רבי האט געהאלטן אינמיטן דאווענען יום כיפור ביי נעילה, און אינמיטן דאווענען האט דער אלטער רבי מרגיש געווען ברוח קדשו אז אין די עק פון די שטעטל איז דא דארטן א פרוי א יולדות וואס זי ליגט שוואך אין בעט, און ס'איז איר קאלט, זי דארף עפעס צו עסן, און ס'איז קען זיין א שאלה פון סכנת נפשות. האט דער אלטער רבי אויסגעטון זיין טלית, און ער איז געגאנגען דארטן אין עק פון שטאט, ער האט געהאקט האלץ, ער האט געמאכט א פייער, ער האט צוגעגרייט א עסן פאר איר אז זי זאל זיך קענען דערכאפן דאס לעבן. דאס האט דער רבי געוואלט ארויסברענגען די געוואלדיגע אהבת ישראל פון דעם אלטן רעבן, אז זייענדיג פארטוהן אינמיטן דאווענען, און נישט סתם דאווענען, נאר יום כיפור ביים דאווענען, און יום כיפור ביים דאווענען אליינס איז עס געווען אינמיטן נעילה, האט ער אבער מרגיש געווען אז ס'איז דא א צווייטע איד וואס דארף האבן זיין הילף, און ער איז געגאנגען און האט אלעס אוועק געלייגט אין א זייט כדי צו ראטעווען אט דעם פרוי. אין די וואכ'ס פרשה, פרשת אמור, די תורה זאגט אונז אן פארשידענע דינים וואס א כהן וואס אים האט די אייבערשטער געמאכט, אוועק געשטעלט אז ער זאל דינען אין בית המקדש, האט ספעציעלע הלכות, ער דארף זיין מער אפגעהיטן ווי סתם אזוי פון כלל ישראל. ער מעג חתונה האבן נאר מיט א אלמנה, נישט מיט א גרושה, ער טאר זיך נישט מטמא זיין נאר צו די זיבן קרובים, א טאטע מאמע, א ברודער א שוועסטער, די שוועסטער האט נאכנישט חתונה געהאט, א זון א טאכטער, און א ווייב. פארשידענע דינים וואס דער כהן דארף זיין זייער א גוטן. שפעטער גייט די תורה ווייטער און זאגט אונז די דינים פון א כהן גדול, ער איז נאך מער מיוחד צו דינען דעם אייבערשטן, צו דינען אין בית המקדש, ער האט נאך מער זהירות'ן וואס ער דארף זיין אפגעהיטן, ער טאר נישט חתונה האבן אפילו נישט מיט א אלמנה, ער מעג חתונה האבן נאר מיט א מיידל א בסילה, און ער האט אן זיך נישט מטמא זיין אפילו נישט צו זיין טאטע און מאמע ווען זיי זענען געשטארבן. די פסוק זאגט לאביו ולאמו לא יטמא, ער האט אן זיך נישט מטמא זיין צו זיין טאטע און מאמע, זיין טאטע איז געשטארבן, זיין מאמע איז געשטארבן, טאר ער זיך נישט מטמא זיין, ער טאר נישט אפלאזן די עבודה צו גיין צו די לוויה פון זיין טאטע און מאמע. דרש'נט אבער די גמרא, לא אבי ולא אמי לא יטעמו, צו די טאטע און די מאמע טאר ער זיך נישט מטמא זיין, אבער צו א מת מצוה מעג ער זיך יא מטמא זיין. וואס טייטש דאס א מת מצוה? מת מצוה הייסט אז ס'איז דא א איד וואס מ'טרעפט אים און מ'דארף אים באגראבן, האט נישט קיין משפחה, האט נישט קיין אידן וואס זאלן אים מטפל זיין, וואס זאלן אים באגראבן, אז איך גיי אים נישט באגראבן וועט ער נישט קומען צו קבר ישראל, איז די הלכה איז די חיוב אויף יעדע איד פון כלל ישראל זיך צו פארנעמען מיט דעם איד און אים ברענגען צו קבר ישראל, עד כדי כך ווי געזאגט פריער, א כהן גדול לא אביו אלא אמו לא יטעמו, אבער צו א מת מצוה זיך יא מטמא זיין. יעצט לאמיר א מינוט טראכטן, צו א מת מצוה דארף ער זיך מטמא זיין, און דאס מיינט צו זאגן, נישט נאר ווען ער גייט אין גאס און ער טרעפט א מס מצוה קען ער זיך און ער דארף זיך מטמא זיין צו די מס מצוה, נאר אפילו אז ער איז אין בית המקדש, ער האלט אינמיטן די עבודה, ער הערט אז ס'איז דא א מס מצוה, כ'ווייס נישט ווי אזוי ס'איז שייך, אבער לאמיר זאגן אזא מין מצב, אז ער הערט אז ס'איז דא א מס מצוה, קיינער איז זיך נישט מטפל מיט די מס, און ער איז אין בית המקדש און ער טוט די עבודה, האט ער א חיוב אוועקצולייגן די עבודה אין א זייט און גיין זיך מטפל זיין מיט די אמת מצוה. נאך מער, נישט נאר ווען מ'רעדט וועגן פשוט'ע עבודה וואס ער טוט דארטן די טעגליכע עבודה, נאר אפילו ווען ער האלט אינמיטן די עבודה פון יום כיפור, וואס די עבודה פון יום כיפור איז אסאך הייליגער און אסאך מער ספעציעל ווי די עבודה פון א גאנץ יאר. דער כהן גדול האט זיך געדארפט הייליגן פון די עבודה פון א גאנץ יאר כדי צו קענען טון די עבודה יום כיפור. זיבן טעג האט מען אים אפגעשיידט, ער איז געזעצן דארטן אין בית המקדש, און ער האט זיך געגרייט אז אין זיבן טעג ארום וועט זיין יום כיפור און ער וועט טון די עבודה פון יום כיפור. יום כיפור אליינס איז אויך דא פארשידענע עבודות, ס'איז דא די עבודה וואס מען טוט אזוי ווי יעדן טאג, ס'איז דא די ספעציעלע עבודות פון דעם יום כיפור'דיגן טאג, און בזה גופא איז דא עבודות פון יום כיפור וואס מען טוט נישט אין היכל אדער אין די חצר, נאר מען טוט עס לפני ולפנים, אין קודש הקדשים, ער ברענגט אריין א שאוול מיט קטורת, ער איז עס מקטיר דארטן אין קודש הקדשים, שטייענדיג דארטן הערט ער אז ס'איז דא א מס מצוה וואס מען דארף זיך מיט אים מטפל זיין, ס'איז נישט דא קיינער אויסער ער וואס זאל זיך מטפל זיין אים ברענגען צו קבר ישראל. איז די דין ער דארף אוועק לייגן די עבודה פון יום כיפור אין קדשי קדשים און גיין זיך פארנעמען מיט דעם צווייטן איד און ברענגן לקבר ישראל און דאס רעדט מען אוודאי מעת מצוה ער א איד ער איז שוין נישט דא אויף דעם עולם מען קען אים שוין נישט העלפן די איינציגסטע זאך מען קען אים ברענגען צו קבר ישראל וואס איז א געוואלדיגע תיקון פאר די נשמה. זאגט מען אז ער דארף אפלאזן עבודה פון יום כיפור און זיך פארנעמען מיט דעם צווייטן איד, כל שכן וקל וחומר ווען מען רעדט פון א לעבעדיגע איד, אז לאמיר זאגן דער כהן גדול שטייט אין קדשי קדשים און ער הערט אז א בנין איז צוזאמגעפאלן און ס'איז דא אונטער די בנין אידן פארכאפט, מען דארף זיי ראטעווען, איז דאך זיכער אז ער דארף אוועק לייגן די עבודה פון יום כיפור און גיין מפקח זיין דעם גל דאס הייסט אויפגראבן דעם בערגל שטיינער האפנדיג צו טרעפן דארטן א לעבעדיגע איד און אים קענען מחיה מתים זיין דאס איז אלס ווען מען רעדט בגשמיות כל שכן ווען מען רעדט ברחניות די הוראה וואס מיר האבן אלע פון אט דעם דין א איד בכלל איז גוט, א איד איז פיין. אויף די פסוק נפש כסחת הנפש וואס וועט זינדיגן, זאגט די זוהר סבר, ס'איז א וואונדער, א תמיה, ווי קען זיין אזא זאך? אבער ווי נישט ווי, מחמת סיבות שונות ומשונות, מאכט זיך אז א איד איז אנגעקומען צו א נישט גוטן פלאץ, האט מען די הוראה דערפון אז א איד, נישט קיין חילוק אין וועלכע מדריגה ער זאל נאר נישט זיין, אפילו אז ער איז א מדריגה אזוי ווי דער כהן, גאנץ כלל ישראל ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, גאנץ כלל ישראל ווערן פאררעכנט אזוי ווי א ממלכה פון כהנים, א איד נישט קיין חילוק אין וועלכע מדריגה ער געפינט זיך, העכער און העכער, ביז אזוי ווי די מדריגה ווי דער כהן גדול אין קדשי קדשים אום יום כיפור טוט די עבודה אחת בשנה איינמאל א יאר. און הערט, ס'איז דא א איד וואס מען דארף אים מחי' מייסם זיין, מען דארף אים צוריק ברענגען די נשמה אריין ער זאל קענען לעבן ברוחניות מיט תורה און מצוות, איז זיכער אז מען דארף אלעס אוועקלייגן אין א זייט און טון וואס אימער מען קען נאר כדי צו ראטעווען אט דער איד אז מיר זאלן קענען מחיי מייסורים זיין. די געוואלדיגע ווערטער כדי אריינצוקוקן אינעווענדיג, דאס איז פון די פארברענגען שבת פרשת נשא תשמ ד, געדרוקט אין זווערדיות, תשמ ד, חלק ג', עמוד צוועלף אַכצן פֿיר און פֿערציק, מיט נאך א נקודה פון די פארברענגען פון שבת פרשת ישרוי תשמ ה, געדרוקט אין די זווערדיות, תשמ ה, חלק ב', עמוד צוועלף הונדערט און איינס, אגרת שבת.